Bu gepleşigimizde biz iki mysal getirmekçi. Olary diri görkeziň kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolanlaryň sanawyny täzeledi. Iki müň ikinji ýyldan bäri ýitirim bolan ýüz altmyş iki hadysany resmileşdirdi. Ýöne gepleşigimizi iki müň ýigrimi birinji ýylyň oktýabr aýynda bolup geçen Iň soňky waka bilen başlamagy makul bildik. Ýigriminji oktýabrda Russiýada ýaşaýan, bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylyň on üçünji dekabrynda doglan Türkmenistanyň raýaty Azat Isakow polisiýa meniň yzymdan geldi diýen soňky habaryny iberdi. Şol günden başlap ondan habar ýok. Şondan soň aktiwistler we adam hukuklary goraýjylar Azat Isakowy gözläp başladylar. Soraglar dürli guramalara, şol sanda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine we Russiýa Federasiýasynyň Içeri işler ministrine ýazylan hatlar iberildi. On birinji noýabrda Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň jenaýat agtaryş bölüminden jogap geldi. Onda, iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi ikinji oktýabrynda Azat Isakow Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçdy diýilýär. Azat Isakow aşakdaky soraglar düşnüksiz bolany üçin zor bilen ýitirim bolmagyň pidasy bolup biler, Kim we haýsy sebäplere görä ony tussag etdi? Haýsy esas üçin Türkmenistana sürgün edildi? Näme üçin oňa aklawjy ulanmak hukugy berilmedi? Jezalandyryş howpsuzlygy sebäpli onuň Türkmenistana gaýdyp gelmek islemeýändigi mälimdir. Şonuň üçin sorag, oňa haýsydyr bir mejbury çäreler ulanyldymy? Karantin çäklendirmeli sebäpli yzygiderli gatnawlar Türkmenistana ýok, onda haýsy uçuş bilen ol iberildi? Ikinji mysal, ünsüňizi çekýän başga bir mesele Türkmenistanyň halkara borçnamalary ýerine ýetirmezligi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary komiteti iki müň on sekizinji ýylyň altynjy aprelinde iki müň altynjy ýylda bir türkmen türmesinde öldürilen Azatlyk Radiosynyň žurnalisti we adam hukuklaryny goraýjy Ogulsapar Myradowanyň hukuklarynyň bozulmagy üçin türkmen häkimiýetleriniň jogapkärçiligi barada karar berdi. Geňeş Myradowanyň ýaşaýyş Gynamalardan azatlyk, adamyň howpsuzlygy, adalatly kazyýet we söz azatlygy hukuklarynyň bozulandygyny kesgitledi. Komitet Türkmenistan hökümetiniň Myradowanyň esassyz tussag edilmegi, gynalmagy we tussaglykda ölümi barada bitarap derňew geçirmäge borçludygyny aýtdy. Şikaýatçynyň we Myradowanyň maşgalasynyň beýleki agzalarynyň hukuklarynyň doly dikeldilmegi üçin et. etmek, şol sanda adalatly kompensasiýa we Myradowanyň adyny-abraýyny aklamak, adwokata we maşgala agzalaryna jesediň netijesini, kazyýet diňlenişiginiň ýazgylaryny we hökümiň tekstini goşmak bilen derňew barada ähli maglumatlary berilmeli. Bilşiňiz ýaly, Myradowa iki müň altynjy ýylyň on sekizinji iýunynda tussag edildi. Milli howpsuzlyk ministri G. Aşyrmuhammedow ilatyň arasynda nägilelik döretmek we daşary ýurt ýörite hyzmatlaryny we garşydaş merkezler bilen aragatnaşyk saklamak üçin Myradowa we beýleki iki aktiwistiň töhmetçilikli maglumatlary ýygnamaga gatnaşandygyny mälim etdi. Halkara nägileliklerden gysga wagt soň, syýasy aýyplamalar başga bir aktiwistiň awtoulagyna goýlan patronlary bikanun saklamakda aýyplandy. Ol iki müň on altynjy ýylyň ýigrimi bäşinji awgustynda Aşgabat welaýatynyň Azatlyk etrap kazyýeti tarapyndan Jenaýat kodeksiniň ikinji bölüminiň Bikanun ýarag saklamak iki ýüz segsen ýedinji maddasyna laýyklykda iş kesildi. Ol alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Iki müň altynjy ýylyň iýun aýynda tussag edilenden soň, Ol tussaglykda saklandy. Soň bolsa Owadandepe türmesinde AHT drop iki türmede oturandygy belli boldy. Iki müň altynjy ýylyň on dördünji sentýabrynda gynamalaryň yzlary bolan jesedi jaýlamak üçin garyndaşlaryna gowşuryldy. Iki müň altynjy ýylyň dekabrynda Türkmenleriň Azatlyk Radiosy tarapyndan hukuk goraýjy etaranyň işgärlerinden alnan resmi däl maglumata görä, Myradowa Owadandepe türmesinde gynamalar wagtynda sorag edilipdi. Garyndaşlary onuň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Aşgabatdaky tussaghanasynda gynamalardan ölendigini çaklaýarlar. Bularyň hemmesi Saparmyrat Nyýazowyň döwründe bolup geçdi. Berdimuhamedowyň režimi Türkmenbaşynyň awtoritar režimine dogry baha bermedi we Birleşen Milletler Guramasy Adam hukuklary komitetiniň kararyny ýerine ýetirmedi. Şonuň üçin Ogulsapar Myradowanyň öldürilmeginde günäkär bolup galýar.